nyɛ yi so na ɔmo ba deɛ. ɔmo ba ɛnɛ deɛ ɔmo ayɛ fɛ o ɛkyɛn daa. dubai o. dubai meka sɛ us o. dabi dabi ne ntɛm na mo us dubai madamfo bi wɔ hyɛ bebree yɛ mekɔ bia na wɔyi ma me saa.
me deɛ no deɛ wobrɛ mu deɛ ɛyɛ ama no ɛtoɔ no wɔ fam kakra. n'anim ne mmara so. Dabi dabi, ne nyinaa nyɛ level. Ne nyinaa nyɛ level. Mm.
Matu ne problem. Ne problem. Boy is sweet o. Thank you. Ma. Yara.
Mm.

Kasi yɛn ba dɔkɔdɔkɔdeɛ bi mu. Yɛn ma wɔn nsa bɛyi. Efiri airport bɛ nea ntoma sɛbi mu plane mu ayɛ nti. Oh kafra. Yɛn nim sɛ kɛ ba ntɛm mpo. Oh, yɛ de abɔ kɔ nana wɔdɔ no ma. Yɛ de yɛ bu sɛbi wɔn anam.
Oh, wɛ deɛ. Awofo wɛ deɛ nyɛ bɔnɛ. Mo kan ni anji. Nyɛ kuro mu ase deɛ ɔbaa deɛ ɔne bɛrima wɔ hɔ a ne kwasɛ mu gyegye abɔnten ana mɛmɛ ne akora ne sɛ fie na mefiri mu ne nti motumi nya basabasa saa daabi ɛwɔ sɛ mebɛ fie bɛhu agya ɔba ne ayi so na sɛ de nneɛma bɛtoto kwan mu so da sɛ na sɛ biribiara fa Oh, wait, yes, I'm poor. Yes, I'm poor. Yes, I'm poor. Yeah, I'm poor. But if you're not home, you're renting. Or two for a room.

Adwuma ni nko yɛ nam so maame mmra mehwɛ. Ɔpɛ nyi wɔda ama. Manya abɛduru kuma ase so ɛsɛ mefɛ fie. Bɔne bi ne ho. Yɛ twɛ ɔdɔ bɛyɛ bi a ɛte ase. Mate mate bɔ. Tiwe ɛbɛ twɛ o. Tiwe no kura yɛ ɛnsrahwɛ ɛɛ ɛnkyia na mebɛ tia asa akɔ. Yate bɔne nim. Yate yate. Ti kakyɛ wɔn maame mu sɛ ne deɛ menye nipa bɔne mehwɛ mo hwɛ mo bibiara mu. Bɛbi a mo te ne kwan ne yɛ.

Nko afa o. Eh, musuo sika. Megye me nsa po saa.
Agya, ɛne maame. Sɛbi eburu sɛbi enya adom. Mpanyinfoɔ se kwakye adeɛ fɛ. So ɛde sika na ɛyɛ. Na ewiase asansan hɔ ɔfa adeɛ a ɔde kyerɛ. Mentete bɔdeɛ bɛte ma boa petekura ma ne ni wa boa boa petekura yɛ nwene na. Dabi da.
Akɔdaa na akɔdaa. Mmerɛ a m'ani bɔɔ mo ba no soɔ no, ɛhɔ na mehunuu sɛ daabi, wei nom na ɛsɛ fata sɛ wɔn ba yɛn y'ahennie mu. Nokorɛ, mma m'aho fadeɛ no nha mo, kɔsi sɛ me firi President hɔ na ɛbɛn. Oh, okay. Akufo Addo kɔnfoɔ no me.
Ah.
Me ya, me na me maa no wene. Oh.
Akufo Addo kɔnfoɔ, me firi Flaster House na ɛbɛn. ɛno nti na mede me ho saa aba bɛpie ha no sɛbi yɛwɔ eh, president bebree a ɔmpɛ sɛ mekɔm na meyɛ nneɛma ma wɔ mo mema kɔm a mɛyɛ no ɛyɛ digital ah. mmerɛ bi ne ɔmo de snap ɛna gu nsa yɛpɛn so yɛde red wine
yɛde champagne nti yɛn no yɛdeɛ no sika bɛm nti agya Sɛ mefa wo ba sɛ mehwɛ no a, nsuo bo wakasa bo. Nokwasɛm, menim sɛ fie wei na ɔde me bam. Ka mesesa no ansa na meba ha. Mete ayi kura kamera bɛtumi akapkya me. kamera bɛtumi akapkya. Ɛkɔtɔ frasa ha sisi a, me video bɛli. Akɔmfɔro, wodam sononko koraa o. Koraa! Ɛsɛ tɔgwa mu nyinaa. Oh, me na metete, wɔn kɔpe me. ɛna meka sɛ me no president eh, eh, eh, president asisi so togo president meba mba mba mba me pacho oh mam oh mba mba oh ɛntwa me kasa boa so maame nkyerɛ me bɔ brɛ no ahunu me mba mabɔ dini ɔmampanyin bi a wɔasɔfoɔ me me deɛ na wɔm kɔmfoɔ ne me a wɔm mpɛ sɛ mepiapia ba heart mm, ɛna mapia ba heart ɛna mapia ba wonim sɛ sɛ kufa do hu me sɛ mete ase sɛ problem ɛɛ bɛ ha bi first ɛɛ problem na sɛ papa wo nso woyɛ ex president nti ɔno oh, oh, wɔno no dabi tie sɛ me no yɛdeɛ na ɛwɔ soɔ

wɔtum fɛ nuane sɛka wan
nti nsɛm ade hoahoa ho wɔ kuro yi mu no no
na da bi na nyame na mekɔ mɔdɛfoɔ mena mekɔ me nɔntoto fa nyame na mekɔ fopa nyina ne me mekɔ m fie hɔ sumankɔ ne me mpa wone me woyɛ sumankwan ne me no no hmm.

Ah! tie mempɛ sɛ meto stroke ana ɛma nneɛma bi ɔnsɛ na mebɛfa aba but mempɛ sɛ sɛ memfiri ankɔ na mede stroke no gya akwan
nti sɛ sɛ balance no ayɛ dɛ asew hune sɛ sɛbi Oh, wode yɛ ntwa so. Oh, wode yɛ ntwa so. Wode ma te.
Anti no sɛ sɛ ketewa na ama panyin no nso abɔ me. Wode akyire ebi di nkɔmɔ. Why?